Tai crand a chestyll mawreddog sy'n llawn hanes a thrysorau lu. Adeiladau sy'n dal i sefyll diolch i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, y National Trust. Ond yn ystod y cyfnod clo, mae'r llefydd anhygoel yma wedi gorfod cau ei drysau a neb yn cael ymweld. tan rwan, gan fod yr ymddiriedolaeth wedi rhoi caniatâd arbennig i ni gan mynd i fewn i'r adeiladau tra bod nhw'n wag. Ac i fynd i bob twll a chornel i gael darganfod a rhyfeddu at eu cyfrinachau. Fi 'di Tudur Owen, a dwi yn ddipyn o geek hanes. Ac Elinor Grey Williams ydw i, dwi'n bensaer cadwriaethol a mae gen i ddipyn o obsesiwn efo hen adeiladau. Mi fyddwn i'n mynd dan groen yr hanes a dod wyneb yn wyneb â'r gorffennol, y da a'r drwg. Dyma stori'r ymddiriedolaeth yng Nghymru, y tir, y tai a'r trysorau. Wsti be, mae 'na ryw deimlad bygythiol yma. Rhywsut, dio'n sicr ddim yn groesawgar a mae'n neud i fi fod isio rhedeg i ffwr'. Yn y rhaglen yma, Castell Penrhyn, un o'r tai mwya' dadleuol yng Nghymru sy'n cael ein sylw. Ac o dan ei edrychiad neo-Normanaidd, mae yna gyfrinacha i'w darganfod. Mae'r ddelwedd yn hollol drawiadol bod o wedi cael ei gerfio allan o un darn. Mae'n edrych yn anhygoel, dydi? Mae'n le sy'n creu argraff mewn sawl ffor. Dwi 'di cwestiynu ar draws y blynyddodd pam yn bod ni yn gwarchod llefydd fel Castell Penrhyn. Dyma'r ateb. Bethesda, tre sydd yn fyd enwog am ei llechi wrth gwrs, ac yn y bedwaredd ganrif ar bymthag, hwn oedd y chwarae lechi fwyaf ar y blaned. Ond heb un teulu cefnog, oedd yn byw yn eu castell anferth rhyw bum milltir lawr y ffordd, fysa'r chwaral yma, fel da ni'n ei nabod hi, ddim yn bodoli. A mae hanes nhw yn gyffredinol yn un cythryblus, ac yn un sydd dal hyd heddiw i bwyso'n drwm ar bobl. A dyma'r lle oedd y teulu'n byw.
Castell Penrhyn, sef cartref teulu'r Pennant. Tu ôl i'r drysau yma, mae yna straeon o gyfoeth a thlodi, llechi a siwgr ac o berchnogion a chaethweision, a mae o yn frawychus.
Dydi'r castell yma rioed 'di gweld yr un brwydr, castell ffug neo-Normanaidd ydi o, cartref i deulu cyfoethog a phwerus. Y bwriad oedd sicrhau fod y castell i'w weld o bob cyfeiriad. Yn 132 metr o hyd a 37 metr o daldra, mae o'n sicr yn adeilad sy'n perchnogi'r tirwedd.
Mae o'r un profiad â cerdded i mewn i gadeirlan rywsut. Yndi, mae'n anferth, dydi? Yndi. Mae'r gwaith carreg ar y to, gymaint o fanylion. Wsti be, mae 'na ryw deimlad bygythiol yma. Rywsut 'di o'n sicr ddim yn groesawgar a mae'n neud i fi fod isio rhedeg i ffwr'. Yndi, mae'n neud i fi fod isio mynd i topio waliau i weld os 'dyn nhw'n os 'di'r ddrama ar y sioe os 'dyn nhw'n garreg go iawn. Pam ddim? Mae gan y castell dros 200 o ystafelloedd a phob stafell yn arddangos y pensaernïaeth trawiadol. Ond, mae be welwn ni heddiw yn wahanol iawn i'r tŷ gwreiddiol. Mae yna dŷ wedi bod ar y safle yma ers y bymthegfed ganrif, pan gafodd Tywysogion Gwynedd y tir fel gwobr am ei gwasanaeth gwleidyddol. Ond, mae'n stori ni'n dechrau dri cham mlynedd yn ôl, yn y ddeunawfed ganrif. Bonheddwr o'r enw Richard Pennant oedd perchennog y tŷ bryd hynny.
priodi mewn i Gastell Penrhyn, ddaru Richard Pennant, a mi nath o ryw arian rhyfeddol yn ystod ei gyfnod yma. O'dd o'n cael ei adnabod fel Pennant the Improver. Ro'dd Richard Pennant yn dod o gefndir cefnog dros ben. Yn un o ddisgynyddion teulu Pennant Sir Fflint, o'dd wedi gneud ei ffortiwn fel masnachwr llwyddiannus cyn prynu hanner stad y Penrhyn. Teulu Ann Warburton oedd bia hanner arall y stad, a phan briododd Richard ag Ann yn 1765, fe ddaeth Penrhyn yn un o'r stadau mwya'r wlad, 70,000 o aceri, ac mi gafodd Richard deitl newydd, Barwn Cynta' Penrhyn. Fel rheolwr tŷ a chasgliadau Penrhyn am dros ugian o flynyddoedd, mae Richard Pennington wedi dod i ddeall y dyn. Richard Pennant, 'Sa fo ddim 'di nabod y castell yma fel mae o rŵan. Na, fysa fo ddim.
Mae gyd wedi diflannu be nath o adeiladu yn fama. Be fysa'r tŷ neu'r castell cyn hwn yn edrach fel? Dipyn bach yn plaen i fod yn onest. Mae o dipyn bach yn unremarkable dwi'n meddwl oeddwn nhw'n deud oedd o t'od doedd o'm byd sbesial amdano fo oedd o'n reit fashionable ond 'eblaw am hynna t'od o'dd ddim byd oedd pobl yn dod i weld. Mae o'n real entrepreneur hefyd, mae o'n edrych am ffyrdd newydd o wneud pres iddi hun. Mae lot o chwareli o gwmpas ei estâd o, ond maen nhw'n chwareli bach, does 'na ddim profit ynddo fo. Wedyn mae o'n wneud y penderfyniad i fynd i un lle, lle jyst tu allan i Bethesda, a deud Dyma ydi chwarel fi. Dyma lle mae'r pres i gyd yn mynd i fewn. Wedyn mae o'n taflu pres i fewn i fynna a wedyn mae yr yr busnes llechi yn yn Bethesda yn tyfu. A mi nath o greu'r chwarel llechi fwya yn y byd. Ia.
Twll mwya yn y byd ar yr amser.
Ac er mae yma mae dechrau stori chwarae lechi Bethesda, mae hanes y cyfoeth a dalodd amdani yn dod o ben arall y byd. Ym mhlanigfeydd siwgwr Jamaica, lle oedd Pennant yn berchen ar dros 1,000 o gaethweision. Roedd o'n rheoli eu bywydau a'u trin yn ddi-drugaredd er mwyn gwneud elw. Pan wyt ti'n mynd i fewn i'r manylion mae'n eitha' brawychus yn dydi am wn i. Yndi, mae'r ffordd maen nhw trin bobl yy y ffordd o peidio trin nhw fel pobl, a dyna 'di'r peth mwya' brawychus dwi'n weld ohono fo ydi dydi pobl yma ddim yn ddim yn pobl ar eu llyfrau nhw. Hmm. Marciau 'dyn nhw, maen nhw yn ma' 'na cost iddyn nhw. A mae 'na profit i neud allan. Mm. Mae'n deud yn ei, yn ei llythyra i, i'r overseers gyda fo yn, yn Jamaica, mae'n dweud, dim eisiau'r er ceithweision na'r, na'r cattle cael ei overworkio, cos mae am weld nhw gyd yr un peth ar y diwedd.
Be' sgynnai fan hyn ymlaen i ydi copies o dudalennau o lyfr oedd bia John Pennant, sef tad Richard Pennant. A be dwi'n weld ydi tudalen ar ôl tudalen o enwau, enwau y caethweision. A dwi 'rioed 'di gweld dim byd fel hyn o'r blaen. Ma' ma' rywun yn mynd yn desensitised yndydi? Mae o'n digwydd pan 'dan ni'n gweld yr adroddiadau ar y newyddion, pan 'dan ni'n darllen hanes, ma' rywun yn meddwl fod o'n bell i ffwrdd mewn amser neu'n bell i ffwrdd mewn pellter a A ma sbio ar yr enwa ma yn dod o fo reit at yn stepan drws yma yn yn cornol ni o ogledd Cymru ac yn ei neud o'n berthnasol achos nid llynia, sketches, straeon mewn llyfra hanas di rhain bellach ond enwa, Jimmy, Margaret, Philip, dynion, merched a phlant. A dwi 'di cwestiynu ar draws y blynyddodd pam yn bod ni yn gwarchod llefydd fel Castell Penrhyn, a dwi'n meddwl mod i wedi darganfod yr ateb. Dyma'r ateb. Ac i wneud yn siŵr ein bod ni yn medru darllen yr enwau ac yn medru cofio beth sydd wedi digwydd. Bu farw Richard Pennant yn 1818, ac etifeddodd ei gefnder, George Hay Dawkins, stad y Penrhyn, a newid ei enw i George Dawkins Pennant. Bellach, oedd arian mawr yn llifo o'r chwarel leol a'r planigfeydd pell. Ond pan ddaeth y ddeddfwriaeth i ddiddymu caethweisiaeth yn 1838, fe gollodd Pennant chwe chant a hanner o gaethweision. Mae'n anodd credu, ond fe gafodd iawndal gan Lywodraeth Prydain am y golled. Roedd ei ffortiwn yn llosgi yn ei boced, ac fe aeth ati i ddymchwel yr hen dŷ a chyflogi un o benseiri mawr yr oes i greu castell fyddai'n symbl o'i rym a'i statws.
Mi gomisiynwyd y pensaer Thomas Hopper i ddylunio'r castell fel y gwelwn ni hi heddiw. Mi oedd o'n bensaer cydnabyddus yn y cyfnod gyda'r uchelwyr ac mi ddyluniodd yr holl safle mewn steil neo-Normanaidd sef rhyw Gastell smalio bach mewn arddull Normanaidd, ac mae'r safle'n edrach fel hen gastell, dydi? Mae 'na dŵr yn llawn o stafelloedd y teulu Pennant, mae 'na gyrtans hir yn amgylchynu'r safle, ond yn bwysicach na dim byd, mi oedd y castell i weld o pob cyfeiriad, ac yn arddull yr Cyfnod picturesque, mi oedd o'n anferth. Oedd George eisiau i'r castell gael ei adeiladu'n gyflym, ond nid ar chwarae bach mae adeiladu castell mor anferth ac fe gymrodd ddeunaw mlynedd i'w adeiladu. Pobl yr ardal oedd yn gweithio yma, cannoedd o adeiladwyr a chrefftwyr mentrus. Mae'n dyst i sgiliau lleol Ac wrth gwrs, oedd 'na lechi mhob man. Mae 'na wely hyd yn oed wedi'i wneud o lechi 'ma. Fe'i dylunwyd fel ffor' i ddangos i bawb be' oedd yn bosib ei greu o lechi. Ond 'swn i'm yn cysgu ynddo fo. Mae'n atgoffa fi o garreg bedd, a dim syndod gan mai saer maen lleol oedd wedi'i gerfio.
Heddiw, mae Penrhyn yn dal yn llawn trysorau sydd angen sylw arbenigol staff cadwraethol yr Ymddiriedolaeth. Gan ein bod ni mewn castell ffug neo-Normanaidd, dydi'r dodrefn ddim mor hen a maen nhw'n edrach. Ond maen nhw'n dal i ddyddio o'r bedwaredd ganrif ar bymthag ac felly angen gofal arbennig. Mae gynna i frwsh a mae gynna i ddarn o cadach, be dwi fod i wneud efo rhein? So os ti'n gafael y cadach o dan fy ma, na chdi, a wedyn brwsio'r llwch i mewn i'r cadach so dio'm yn mynd i fyny'r awyr. Allan o'r o'r crevaces ma'r cracks ma i gyd lly. Na chdi. Pa mor aml fysech chdi'n gorfod neud rwbeth fel hyn? Fel arfer mae rhywbeth fel hyn yn rhywbeth dan ni'n neud ella bob mis. Mae'n reit therapiwtig deud y gwir, Richard. Ia, card cadw'n mynd. O, mae'n neud gwahaniaeth fyd, dwi'n gweld, dwi'n gweld llwch yn, yn diflannu. Ella, ella na i dril, ok. Na i aros am hyn, neu hyn, dwi'n eitha licio fo.
Mae'r pensaer Thomas Hopper wedi gadael ei farc ar y gwaith pren o gwmpas y tŷ ym mhob man. Ac oherwydd bod George H. Dawkins eisiau lluchio'r tŷ i fyny mor sydyn â phosib, mi ddyfeisiodd efo Thomas Hopper ffordd effeithiol a triciau i greu y syniad bod yr holl waith addurnedig 'ma wedi cael ei greu gin seiri allan o ddarnau o dderw, ond Go iawn. Oedden nhw'n debyg iawn i Kit, Ici a Flat Pack. Be sgynna chi ydi cannoedd ar filoedd o ddarnau bach o bren sydd wedi cael eu gludo at ei gilydd, ond mae'r ddelwedd yn hollol drawiadol bod o wedi cael ei gerfio allan o un darn. Mae'n edrych yn anhygoel, dydi?
Sbïwch be dwi 'di ffeindio fan hyn, tra'n llnau. Er fod 'na doilet go iawn jest tu allan i'r drws i'r ystafell fwyta fan hyn. Sbïwch be sy'n digiddiad yn fan'na. Achos mae'n debyg, mewn castell hynafol Normanaidd, dyna oedd gynddon nhw, yr potiau 'ma, yn y stafell fwyta. Maen nhw 'di mynd i gymaint o fanylder â hynny i gadw'r twyll 'ma i fynd yng Nghastell Penrhyn. Yym, dwi'n meddwl bod isio brwsh eitha gwahanol i llnau heina. Da ni ym Mhenrhyn ar gyrion Bangor, castell anfarth gyda 200 o stafelloedd wedi ei amgylchynu gan stad enfawr. Mae dan ofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol erbyn hyn ond fe godwyd gan deulu'r Pennant ac erbyn 1886 roedd George Sholto Douglas Pennant wedi ei etifeddu. Fel ei ragflaenwyr, roedd o'n byw yma yn y castell, bum milltir o Chwarel Bethesda, oedd yn dod â chyfoeth aruthrol i'r teulu.
Mae wedi ei adeiladu mewn steil Neo-Normanaidd, fel castell o'r Oesoedd Canol. Felly mae pob peth wedi'i gynllunio i edrych yn hŷn nag ydy o. Dwi wedi cael mynediad arbennig i'r to, lle 'di'r cyhoedd ddim yn cael mynd, i weld un o gyfrinachau pensaernïol y castell. Uwchben y Neuadd Fawr, yn y gofod yma mae'n bosib gweld mae Nid wedi cerfio allan o garreg yma 'to, yr holl fynedfa anhygoel 'na, ond wedi cael ei greu allan o waith plastar. Mae yna gyfanwaith anhygoel yn fama o ddarnau bach i gyd 'di cael eu rhoi at ei gilydd, y sedd, llawysgrifan Thomas Hopper unwaith eto, yn ddyfeisgar ofnadwy yn trio cael yr adeilad yn weith- i weithio'n galed am dan momentwm a'r gwaith adeiladu sydyn oedd angen digwydd i luchio'r tŷ at ei gilydd yn yr amser.
Mae yna ryfeddodau ym mhob twll a chornel o'r tŷ. Ac ar y waliau mae 'na gasgliad anhygoel o waith celf gan rai o'r mawrion, Canaletto, Bellotto, Wouwerman, Vecchio, Guardia a'r Cymro Richard Wilson, ond mae un llun yn mynnu ein sylw. Ella na hwn 'di'r darn o waith celf fwya' pwysig yn y castell 'ma. Mae o'n sicr yn arwain ni at pennod nesa' yn hanes teulu Pennant. Be' 'di o, wrth gwrs, ydi llun o chwaral lechi Penrhyn. Gafodd ei beintio gan yr artist Henry Hawkins, a mae 'na rai yn deud fod o'n clodfori braidd, bwrlwm y chwarel a phawb wrthi'n gweithio'n galed. Ond os sbïwch yn ofalus yn fan hyn, mae'r artist 'di cynnwys rhyw un manylyn bach yn dangos chwarelwr wedi brifo, falla'n angheuol, 'dan ni'm yn gwybod, ond mae o yn awgrymu fod y bennod yma hefyd yn un heriol iawn. Oedd y teulu Pennant yn cyflogi nifer fawr o ddynion yr ardal yn y chwarel, ac mi ddatblygodd ryw ddibyniaeth un ochrog rhyngddynt. Mae'r berthynas yn un anghyfforddus, achos fysa'r diwydiant llechi ddim wedi bodoli heb sgiliau a llafur y gweithwyr lleol, ond fysa'u cymdeithas nhw, ni, ddim wedi bodoli fel 'da ni'n ei nabod o. Heb fuddsoddiad pobl fel teulu'r Pennant. Ond roedd un peth yn sicr, roedd amodau gwaith y chwarelwyr yn erchyll. Ac ar Dachwedd yr ail ar hugain 1900, ar ôl blynyddoedd o densiwn rhwng y gweithwyr a'r meistri, fe aeth y chwarelwyr ar streic. Fe barodd y streic fawr am dair blynedd galed, ac fe rwyddgwyd y gymuned wrth i rai o'r dynion ddewis fynd yn ôl i'r chwarel. Fel cyn-chwarelwr ym Mhenrhyn, mae Gerallt Williams yn deall yn iawn pa mor ddwfn mae creithiau'r streic fawr wedi treiddio. Roedd ei hen daid yn ei chanol hi fel un o arweinwyr pwyllgor y streic. O ganlyniad, mae'n teimlo gymaint o atgasedd at y castell, dim ond yn weddol ddiweddar mae o wedi medru camu drwy'r drws. Sut deimlad ydi o i chi gael bod yma rŵan? Teimlo fel dwi'n cael fy njas i, fatha fedra i'm disgrifio fo 'de ond mae o Dio'm yn deimlad braf 'de. Na. Nadi. Dal i fod.
Dal i fod ond swn i'm yn dŵad a dydw i ddim wedi bod mond am bod y côr t'wod swn i'm yn dŵad fel arall 'de. Côr Penrhyn? Côr Penrhyn ia.
Pam 'dach chi'n teimlo'r ias 'ma 'dach chi'n meddwl? Am bod o' 'na gymaint o hanas. Ia dio'm yn mynd i ffwr' 'de.
A mi Ddoth y streic i ben? Do.
Ond doedd pethau byth yr un fath yn Bethesda. Nag oedd.
Pa effaith gafodd y streic ar y gymuned? Adeg hynny uffernol. Felly oedd y brawd ddim yn siarad efo brawd a pethau felly yn mynd ymlaen. De, felly, o angenrheidiol oedd rhaid i rei ohonyn nhw efo plant yn llwgu. Oedd rhaid nhw fynd yn ôl. Ond gyto oedd bobl yn dal deg de. fod yr chwarel wedi roi i gymdeithas hefyd. Dwi'n gwybod fod o, fod yna greulondeb a fod yna annhegwch. Os na deimlad heb y chwarel, falla, sa gymdeithas ddim yn bodoli. Na fasa.
Sa na, sa na ddim Bethesda.
Mae hynny'n anodd rywsut.
Wel, wsti, chwarel nath greu Bethesda, cwdi dyma chwarel yn mynd mellt cyn dyddia Penrhyn de. Chwarel cae oedd hi i ddechra. Wsti, ond wedyn nath Penrhyn gymryd drosodd o, menthyg hi de.
Roedd arglwyddi Penrhyn yn mynd a dŵad, a'r tŷ yn newid dwylo. Ond fe fuodd 'na un dyn yma'n hirach na neb. Walter Speed. Fo oedd y prif arddwr yma am bron i 60 o flynyddoedd. Fel un o arddwyr mwya' talentog ei genhedlaeth roedd y gerddi'n adnabyddus trwy'r byd. Mae ôl ei greadigrwydd yn parhau yma heddiw, fel ag yn y bwa ffiwsia hyfryd yma sy' bron yn 120 mlwydd oed. Heddiw, Gethin Crump sy'n gofalu am weledigaeth Speed ar ran yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. O'dd o y prif arddwr mwya enwog yn ei amser mewn ffor ag o'dd y bobol o'dd eisio bod yn arddwyr yn dod yma i ca'l eu hyfforddi gin Walter Speed yym ag o'dd o yn well medda- yn ôl bob sôn na mynd i QA Windsor yy yn yr adag 'lly. Waw. Yn ei adeg yn yr amser prysuron yr ha oedd gynno fo 30 o arddwyr yn gweithio oddi dano fo mewn lot o llefydd gwahanol sef yn yr ardd floda fan hyn ac yn yr ardd lysia hefyd 'lly. Sawl person sgin ti yn helpu chdi felly? Yn anffodus gynna i ddim 30 yy ma' gynna i bedwar. Ma'n cadw fi'n ffit yn bendant.
Yn y gorffennol, mae'r rhai wedi cyhuddo'r ymddiriedolaeth o beidio bod yn agored am hanes tywyll Castell Penrhyn. Ond yn fwy diweddar, mae yna ymgais wedi bod i ail-edrych ac ail-drafod yr hanes. Maen nhw wedi comisiynu artistiaid preswyl i ddehongli'r hanes fel maen nhw'n ei weld o. Un artist maen nhw wedi gomisiynu ydy Lisa Heledd Jones.
Dad yn wrth ei fodd mynd i Castelli, ond wnaethon ni byth ddod i fan hyn, ac o'n i'm yn gwybod pam. Fyswn i byth yn mynd i'r castell yna. Ac o'n i'm yn dallt lle oedd hynna 'di ddod o. So, dyna oedd dechrau'r preswyliad i fi, oedd ddod i ddallt pam doedd Dad ddim 'di ddod yma. Ac oedd gennym ni teulu oedd arfer â gweithio yn yr chwarel, Chwarel Penrhyn. Fel, dio'm bwys os wyt ti'n twrist nag os wyt ti'n person lleol neu os wyt ti'n plentyn yn dod yma, wyt ti'n clywed am y straeon yma sydd yn bwysig. Achos maen nhw'n bwysig achos o'r gorffennol, ond mae'n bwysig i'n presennol ni ac i'n dyfodol ni. Mae hanes colonialism ydy hanes ni, yng Nghymru, ym Mhrydain i gyd. A felly mae rhaid i ni feddwl am hyn. Sut ydyn ni'n cael pobl fel dy dad i ddod yma, a pam bod hynny'n bwysig? Dwi eisiau i bobl lleol ddod yma, fel dad, i deimlo bod nhw sy biau'r lle 'wan. Dyna sy'n bwysig. So dwi isio iddyn nhw ddod, ond dwi isio iddyn nhw hefyd wybod bod 'na croeso, wir croeso, iddyn nhw yma.
Fel rhan o brosiect dehongli hanes, Beth yn y byd? Mae'r Ymddiriedolaeth wedi bod yn arddangos casgliad o eitemau ar hyd ac ar led y castell. Eitemau ydy rhain sy'n cofnodi perthynas Penrhyn gyda Chaethwasiaeth, ond tydi pawb ddim isio clywed yr hanes, yn ôl Rhian Cahill.
Be gin ti i ddeud wrth bobl sy mewn gwirionedd ddim isio gwybod yr hanesion? Ie, a tibod dwi yn cael hynna, tibod pobl ddiarth sy'n dod o i ffwrdd falle yn deud, o, Swn i licio sa chdi rioed di deu hyn natha fi ti di ti di sboilio. Wir? Ia do do. Ond mae o'n bwnc mor anodd boed o'r caethweisiaeth neu y cysylltiad efo'r streic. Mae yna mor anodd a ma' raid chi fod mor sensitif ma' siŵr yndoes? Wel dyna 'di o 'de, t'mo' a dyna pam ma' raid i ni neud o hefo'r gymuned a gofyn cwestiynau a 'da ni 'di ffeindio bod gweithio efo artistiaid maen nhw'n gofyn cwestiynau ella 'sa ni'm yn feddwl ofyn. Fedri di ddim mynd am dro rownd y castell dim mwy a sbio ffor arall. A ma' hynny'n bwysig. Ma' hynny'n bwysig yndi? Bwysig iawn 'di. Wel dwi 'di mwynhau yn fawr iawn cofia ond dwi 'di sylweddoli maint y lle yma. Mae o'n anfarth, a dim jest maint y castell dwi'n sôn am ŵan, ond y stori. Mae'n stori mor fawr, a mae'n stori mor bwysig i bawb. So gen ti ddau garfan o bobl sy'm isio dod yma. Un carfan o bobl sy'm isio dod yma i wybod am yr hanes hyll, a gen ti bobl eraill sy'n or-ymwybodol o'r hanes hyll yna. A oherwydd hynny, sy' ddim isio dod i mewn. So mewn rhyw ffordd, wyt ti isio trio... meddwl am ffordd, wel, mae hanes 'di digwydd ac felly 'dan ni angen adrodd yr hanes hwnnw. Os 'dach chi'n licio fe neu beidio, dyma fo.
Dwi'm yn meddwl y dylia ymweliad â Chastell Penrhyn fod yn brofiad cyfforddus i neb. Mae yma hanes anodd a chreulon, ond wrth gwrs, tydi hanes byth yn syml, a mae'n bwysig bod ni'n dod i lefydd fel hyn